Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn Miniso, Amrita Footcare and Wellness Centre, Lourdes Opticians, The Imperial Sliema.

Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar. Lourdes Opticians, San Ġwan. Tobba tal-għanin kull-jum u jek tordna nuċċali ġdid, il-vista jabxejn. U issa anke nġibulek nuċċali dar. Għal-appuntament ċempel 21 38 26.

Jiena u inti għamilna xi tliet sigħat nitkellmu xi ftit. Suppost kellna nagħmlu siegħa. Hux vera. Tliet sigħat. Għadtli ħafna affarijiet interessanti fuq ħajtek li jiena meta għadthomli jisni bdejt inħares lejk b'mod differenti. Għadtli fuq it-traġedja li għadda minnha l-papa, il-mama u inti ukoll. Il-mummy tiegħek mietet vera żgħira. Biex laqgħet nitkellmu fuq il-mamma tiegħi, ovvjament nibda bis-suġġett mill-ewwel li jiena kont ossessjonat bil-mamma. Ġifieri mamma kienet kollox għalija. sal-punt li kważi unhealthy, fis-sens illi kont ma' Miss Boy ħafna u niddependi ħafna fuqha u nippreferi ma noħroġx biex inqatta' ħin magħha. U kienet il-mamma li kienet ġejja mill-palk. Missier il-mamma kien magician. Hu kien magician popolari ħafna. L-istage name tiegħu kien Chris Van Bern. Hu kien jismu Michael Patch. Hu kien jagħmel shows għal Regina dak iż-żmien u għall-army li kienu hawn Malta eċċetera eċċetera. Però n-nies kien hemm nies li kienu jgħidulu tax-xitan, kienu jibżgħu ftit minnu għax Kellu saħħa partikolari anki jipnotizzak, jiġifieri. Kien bravu ħafna. Ħafna, meta ġie Malta, għax huma, il-familja tal-mamma marru kollha l-Awstralja u baqgħu hi u oħtha biss hawn Malta. U oħt hija t-Sija Mary li tiġi omm Peppi Azzopardi, jiġifieri Peppi Azzopardi huwa kuġin tiegħi. Kuġin tiegħek, kontx nafha wkoll. U Vet u Simon u Charles. U baqgħu hawn Malta. U mbagħad kien ġie fin-1974, seventy five, kelli five jiena, u nannu kien, jekk jiena qiegħed inġib ruħi ħażin, iħares f'għajnejk hekk, Ivan, wlup. Bis-serjetà, lilek? U tiġi hekk. Vera? U tiġi Ma tħares li ħabra. U l-mamma kienet tinkwieta, u tgħidlu, sar all right. Bat, sabbat nej fuq il-mejda, u tgħidli tiġi ftijak. Wow. Allora kellu daqxej hypnosis. Kien jaf jipnotizza. Allora n-nies kienu biex xows kien jagħmel u hekk issa ma kienet miegħu fuq il-park jitlu fil-kaxxa u jaqsam il-kaxxa min-nofs u toħroġ minn naħa oħra u Il-mamà. Eżatt, u jkantaw u il-mamà u t-sija Mary wkoll. Wow. Allora l-park ġiet minna. U jiena iż-żgħir minn sitta. Uħuti b'xi mod jew ieħor kollha kienu jħobbu l-music, kien hemm minna minn ħriġna iżjed. u oħrajn li kienu jħobbuh għall-passatemp, però kollha kienu jħobbu l-mużika. Ħuti, tnejn minnhom mis-subien ħadu sehem f'festivals, Zecchino d'Oro u dawn l-affarijiet. Oħti kienet tkanta regolarment, Josette Hamilton ovvjament. Allura d-dar dejjem il-mużika kienet dejjem preżenti, min iħobb l-orkestra kelli ħija ieħor ta' qabli li m'għadux magħna li kien idoqq Kull strument, vjolin, trombone, kien mużikalment rich ħafna, sinjur ħafna fil-mużika. So allura jiena tlajt nisma' ħafna affarijiet differenti. Familja. Familja. Ta' varjetà mużikali. U ħadd ta' kulħadd. Allura Kwalunkwe tip ta' mużika, once li hija sabiħa u togħġobni, ma ma tagħmilx differenza jekk hix heavy metal jew jekk hix opera. Jekk kienet togħġobni kont u l-emozzjonijiet tiegħi kienu ntwajnt ħafna ma' dak li qed nisma' fil-mużika. Allura jiena u l-mamma konna nqattgħu ħafna ħafna ħin nisimgħu ħafna mużika flimkien. Xi ġmiel! U Meta tkun żgħir ħafna mill-mużiċisti u l-artisti jirrelataw miegħi meta ngħid li inti toqgħod quddiem il-mera. Jiena kont naqbad tennis racket minn dawk tat-tennis u norbotha bl-ingravata ta' parzjan di kitarra, nagħmel stand quddiemi u nwaqqfu ma' xi ħaġa biex taparsi qed nagħmel show u qed nagħmel sigħat. Mbagħad ngħajjat lil mamà 'sma' provajt di u provajt di. U minn ma kienet kaxkarni għall-festivals. Isma' nhar il-Sibt għandek rehearsal ta' dal-festival. Bub, u tkaxkarni. U dejjem. Ovvjament, imma l-mamma għarfet li kellek talent. U żgur. Ma kienx kaxkar lili, per eżempju. Qatt ma smajtek kanta. Aħjar. Aħjar. Nifqu hemm. Ok. Allura kienet. Le, jekk tisma' diska ma togħġobhiex, ma ma kienet naħseb jien f'ħajti. Waħda mill-ftit li tpoġġini f'posti għax jiena quite rasi jibsa fis-sens jekk nivviżwalizza xi ħaġa dal-mod inkun iridha dak il-mod u daqsxejn perfezzjonist. Fil-fatt anki l-band u sħabi li kienu miegħi kienu jbatu daqsxejn miegħi għal dal-fatt. Però s-suċċess tiegħek hu. Kienet, qed ngħidlek le, So, eh, kont kont eh, ma' miżboj ħafna. Allora meta mietet kelli 16. Fil-fatt l-istorja li ħallit nimur l-Awstralja maħuta biex nuħu ftit indipendenza. Eh, ma kellix target dak iż ma kellix triq x'qed nagħżel, kont mitluq imma ossessjonat li noqgħod id-dar, kultant noħroġ xi nilgħab naqra futbol jew mmur ngħum u lura mal-mama. Fil-fatt u tul oħrajn. Il-mama kienet tħobb il kulħadd imma somehow konna nqattgħu ħafna żmien flimkien. Mbagħad mort l-Awstralja ma' ħutha u bdejt naħdem hemmhekk u nieħu ftit indipendenza. Ovvjament. Però bit-tir li terġa' tiġi lura. Bit-tir li tiġi lura. Mhux tibqa' hemmhekk. Kien hemm tminja bniet u tlieta subien. It-tminja bniet kollha nofshom jixbħu eżatt, jiġifieri da. Immaġina għandek erba' oħra, ħamsa oħra bħalha, jiġifieri iktar tafx kif. U l-Awstralja, tinsiex l-Awstralja dak iż-żmien qed ngħidlek 1984-85. Meta mort hemm, aħna konna naraw Dallas u Dynasty dak iż-żmien u konna ngħidu da divorz u dak reġa' żżewweġ imma dom jintaqgħu meta mort hemm. Niltaqa' ma' zijiet, da, you know, da r-raġel tiegħi, da l-partner tiegħi, da r-raġel tiegħi. All right, ok. Eh, le, da stepson u di t-tifla tiegħi proprja. Għalik tkun overwhelming il-biċċa xogħol. Differenti hu mill-kultura tagħna. Qed jiġri hawnhekk. U tinsiex dawn qegħdin xi tnax jew tlettax, so familja kbira. Kien hemm ħafna divorces u ħafna step Ħafna, ħafna. Dak kienu għaw Malta din siex, ma konniex hekk. Dawn l-affarijiet fuq il-Friends konna naraw, fuq il-series. U sakemm qiegħed hemm ma kienet ċempilli kuljum, eċetera. Bat deċ mal-papa, ovvjament, kienu jgħixu flimkien għax kont l-aħħar wieħed jien allura kienu baqgħu waħedhom. Mbagħad f'Jannar 26 January eh, ġiet siju tiegħi qalli ċempluli qallu li ħan iġu ħdejk għax irridu nkellmuk. Sija tiegħi u raġel tagħha li kien pulizija fis-CID allura parti minn xogħlu kien li wassal dat tip ta' news. Hmm. Konna qed naħsu karozza, ġew ġew u qed sija rajta Ħadd jew għamilt xi ħaġa, jew jew ħadet għalija għax ma mortx għandha l-weekend l-ieħor, jew there's something, hemm xi ħaġa mhux mhux. U qalli Ivan, ħa nkellmek ftit, u għajjat il-ġismu qalli I have very bad news. Sa dak iż-żmien jien kelli ħija kien ma jiflaħx, kien kien qed jiġġieled brain tumour għal erba' snin. Kemm kellu żmien hu? Kellu twenty four meta miet. Jiġifieri dan minn twenty sa twenty four, minn twenty, twenty one sa twenty four, miskin, ġlieda sħiħa. U dak kien qiegħed Malta? Kien qiegħed Malta. So il-mamà għexet dan ukoll. U l-mamà u l-papà u ħutu u l-familja kollha għexew jaraw il-ħija jbati. Erba' snin ta'. Għax brain tumour u mhux bħal llum, tinsiex, illum, ma dak iż-żmien ma kenx puttinu u dawn l-affarjiet, I mean, l-ewwel qalulu multiple sclerosis u mbagħad qalulu, xi ħaġa oħra, u mbagħad fl-aħħar, fl-aħħar bdew jindunaw li it's a brain tumor. Bdew daqqa jattakkalek għajnejk, daqqa saqajk, daqqa ma tistax titkellem, so kalvarju. U jiena ta' 15, 14 qed nara dil-biċċa xogħol tiġri. It's not easy, u ma tkunx għadek qed tifhem eżatt u ċertu angra għaliex hija hekk dan li trabbejt miegħu. U forsi anki kienet waħda mir-raġunijiet li l-mamma tiegħek iddeċidiet. Il-mamma kienet inkwitata ħafna. Li tmur l-Awstralja inti biex forsi. Eh, indipendenza minnha u biex forsi inti għax kont qed nara tinsiex iż-żgħir inti tara l-affarijiet kollha li jgħaddu minnhom ħutek, bażikament. Issa hemm it-tajjeb u l-ħażin fiha di. Titgħallem ħafna ma fl-istess ħin. Ħafna mit-trawma tgħix miegħek. Tibqa' miegħek intu ħajtek, aħna tinsiex. It-trawma tal-ġenituri tagħna instilt ġo fina. u aħna ngħixu biha u nikbru biha. Plus li ħa nżidu dawk ta' qabilna u s-soċjetà ta' madwarna, ġifieri di ħa nitkellmu fuqha daqsxejn iżjed tard. Anyway, qalli dan ġie fuqi qalli isma' ħa ngħid bl-Ingliż għax qed ikellimni bl-Ingliż għax qalli, Very bad news your mom passed. U jien dak iż-żmien ma kontx għadni nifhem passed xi tfisser. L-ewwel xi nqalli your mom passed bil x'ismu għedtu something happened to my brother, imma għedtu ġara xi ħaġa ħajja, qalli no, no, no. Qalli unfortunately it happened yesterday, what happened għedtlu I must go back. Qalli you must hurry if you want to make it to the funeral. Boom. Għax inti za dak il-ħin ma Sarra, eh, kont għadek pass, ma fimt. kontx għadni, mhux qed nirreġistra li you know, l-Awstralja, ma ma tzijiet, daqqa waħda Funeral. mietet ommok. La- L-iktar ħaġa għażiża f'ħajti, you know, what I mean, it's- Em, ma nafx, Skuża, jekk nitfat ngħid bl-Ingliż għax qed nitkellem fuq l-Awstralja. Le, Em, Xejn, daqqa waħda ġennata sħiħa, x'bidda niġi ġo siġar waħdi qatt naf x'qed jiġri ġifieri u kien hemm dalma sħiħa dalma għal sigħat sħaħ ma nafx ġara life stopped ħajti waqfet għal dik il Imbagħad mort lura qaluli isma' rridu nirranġaw biex tmur lura u t-sija minnhom offrietli biex tiġi miegħi lura. Però ittardjajt ftit u jien u ġej lura Kien hemm strike Singapore. Tul il-flight sa Ġviri laqqas il-funeral ma lħaqt. Meta ġejt lura mort mort il-ċimiterju ħaduni ħuti u kien hemm il-fjuri għadhom hemmhekk u ħadt miegħi ittra li rċevejt li bgħattilha mill-Awstralja u rċevejtha jien meta ġejt. Ma laħqitx rata so kienet xi ħaġa Ħassejtha li tissir, illum meta nħares lura ngħid ma tagħmilx sens. U dak iż-żmien. X'ma jagħmilx sens? Li fatt li tfajt din l-ittra missnisa mejta. Mhux tfajt ta' mala fajt mal-fjuri u daħħalta fil-ġism. Imma għalija kienet simbolik. It was your way li. Ovvjament sibt il-papa distrott, il-familja kulħadd grieving Kulħadd iħoss it-telfa fil-mod tagħhom. Yeah, qas nista' nimmaġina f'mitt sena it-trawma li għaddejt minnha dawk għax anki issa qed tgħidli għax morna Singapore u weħilna hemmhekk, imma inti dak il-ħin Min jaf il-ħsibijiet tiegħek, il-ħsibijiet tiegħek ta' qed tiġri biex tmur id-dar, biex tmur il-funeral tal-mamma. Tipprova, tipprova. U tinsiex, issa kelli 16. Allura Ehm, niftakar nitqajt ma' xi ħadd fuq l-ajruplan kien hemm mara ħdejja li qed tarani nikpi u din spiċċat tannaqni u tkellimni ehm, tant dak it-trip kien ingre u dak iż-żmien konna bil-Walkman. Allura jmeċu li xrajt ma nafx kemm il-pakket batteries biex jiqpa' dejtru l-flajt kollha. u nisma' d-diski u dak iż-żmien jiena l-mużika hija soundtrack ta' ħajti, ħafna songs ifakruni f'mumenti partikolari u f'dak il-flight partikolari kont nisma' ħafna Cat Stevens u kont nisma' ħafna Forever Autumn ta' War of the Worlds. Allura dawk id-diski kull meta nismagħhom joħduni f'dak il-flight. Dak il-flight li ġej lura u ma nafx se nsib. Ovvjament sibt familja distrott, papà kien mhu tajjeb xejn. U l-ħajta nbidlet. Il-mewt tal-mamà kienet ġiet f'daqqa. Xokk. Ħadd ma qed jistenna xejn. Il-ħajja għadha għamlet hekk, brupp, infetħet. Filli konna l-linja li kultant toħroġ naqra barra taf familja sħiħa għax disgwid niltaqgħu kollha flimkien. Ehm, tiltaqa' flimkien toħu gost daqqa l-ewwel jaqgħu xi Daqsxejn emozzjonijiet, jew aħna kollha familja hardheaded u passionate ħafna, allura meta niltaqgħu nukleari il-biċċa xogħol. Dak isu beda jisfaxxa. Papà ovvjament qatt ma ħalliena neqsin minn xejn, dejjem ħadem, imma ma kienx ta' waħdu. Mamma kienet tieħu ħsieb li tagħmel kollox, ma kienx bniedem li lest ikompli waħdu. Dejjem ħadem filgħaxijiet id-dockyard, papà għamel 45 sena d-dockyard. La qatt ħa ġurnata sick għal xejn jew la qatt qabeż il-linja b'xi mod, il-papà kien hekk, il-papà kien Għawdxi, issa ngħid l-istorja tiegħu wkoll, mingħajr sielem u bniedem ta' prinċipji u valuri kbar. Jiġifieri mużika ma ħadx minnu, il-papà ma kienx fil-mużika u ma kienx bħal mamà, il-mamà timla kamra, tidħol, papà kien iktar riservat, kultant joħroġlok b'ċajtiet li tidħaq ukoll imma kien strict u tal-punt. Miegħi il-laxka naqra imma ma' ħuti kien strict ħafna. Għax inti kont l-aħħar wieħed. Eżatt, qisu il-laxka l-mamà kienet taqbeż għaliha ħafna wkoll u tidħol fin-nofs, taqbeż għal kulħadd imma għaliha speċjalment Isma' dan mhux ikun. Ehm, kien ikollu raġun ukoll ta' ġifieri għax kien jgħidu l affarijiet li konna għamlu meta konna żgħar. Għalhekk ma nitkażax sal-aħħar b'affarijiet li jiġru llum. Jiena kultant nibda ngħid jien qed nitkaża b'xi ħaġa li qed nara fuq Facebook, mela din jiena kont żgħir u kont tiżgħar għamilt qar minnha. L-unika differenza llum hemm iktar awareness, għandna nkunu nafu iżjed. Anyway, ehm, so Il-ħajja kienet diffiċli ħafna għalija u naħseb l-iktar ħaġa li salvatni u ħallietni ma nibqax sejjer kompletament barra mit-triq hija l-mużika. Għax kien l-unika way li kont nista' Isa kienet it-terapija. Noħroġ l-espressjazzjonijiet tiegħi. It-terapija tiegħek bla ma taf. It was your therapy. Ħafna, ħafna. U kont diġà kreattiv dak iż-żmien, però kont għadni mhux daqshekk mhux daqshekk konxju tat-talent ta' li nikteb il-music u hekk. Kont għadni ftit ftit li xejn. Allura dħalt ġo band kont l-iżgħar wieħed jien, kienu kollha ikbar minni, jiġifieri meta l-mamma qed ngħix li l-mamma mietet kont qiegħed ġol Wintermoors diġà. Jiġifieri aħna qed ngħidu 1986 jiena kont diġà ġo dħalt ġol Wintermoors late 86. U huma kienu diġà magħqudin minn qabel. Kien hemm kantant ieħor li tela' u dħalt flok u f'idejh. So, mużika kienet terapija. Kont naqra mitluf, kont kont Kont inħossni daqsxejn alien mis-soċjetà minħabba l-mod ta' kif, l-ewwel nett il-mod ta' kif inħares lejn in-nisa in ġenerali, minħabba din l-ossessjoni li kelli, din il-bond li kelli mal-mamà, kien hemm ways ta' rispett kif għandu dejjem ikun, ta' imma daqsxejn oltre, fis-sens dejjem Għadni sal-lum, il-better half huma nisa, jien għalija l-aħjar nofs tad-dinja huma nisa. U nħossni ħafna iktar komdi maħbib maħbib nisa mill-li. Imma dik xi ħaġa li kbirt biha minħabba il-bondi kien ma' tiegħi. So, mbagħad Is-sena ta' wara, 1987, ħija wasal fl-aħħar ukoll. It-tumur ħa over, dan għamel ħafna ġimgħat l-isptar. Miskin fuq sodda żaqqu daqshekk u jdejh daqshekk mħabba l-isteroids u stretch marks u hekk u qed ibati. U anke inti dik l-età qed tara dik it-tbatija, qed tara lil ħuk hekk. Onestament tibda tgħid x'nista' nitfi u naqbad l-imħadda, taf, ġifieri ma rridx nistema' ħażin imma tant kien qed ibati, tibda tgħid għalfejn għandu jibqa' jbati. Daqqa qed jgħidulna aħna qed nistennew, taf, minn ġurnata għal oħra, qed nistennew, taf, u jtuh iktar morfina u jtuh. Mingħajr ma tibda tgħid it-tabib ma stax. Tgħinu ma jqafx ibati. Fil-fatt jiena u inti tkellimna wkoll fuq l-eutanasja li huwa suġġett Ibes ħafna. Delicate, u ibes ħafna, imma nisimak nisma dak li qed tgħid. F'postijiet bħal da, F'każijiet bħal dawn tibda tgħid fi struttura li kulħadd jaf qegħdin familja flimkien. Ehm, u jekk il-bniedem hu stess jgħidlek għax ma nixtieqx jekk tarawni qed imbagħad jitħallunix. Ta' bniedem jgħidlek hekk. Ehm, naħseb li għandu dritt ukoll jiena. Ehm, però ovvjament huwa suġġett suġġett jaħraq ħafna U kultant l-awareness u d-diskussjoni dejjem tajjeb ħafna, imma jekk jiena moħħi jgħid hekk, issa jiena ma rridx nimponi l-opinjoni tiegħi kif inħossni fuq ħaddieħor, u l-istess ħaddieħor m'għandux jimponi fuq ħadd għall-ebda raġuni għax inti temmen mod u jiena nemmen ieħor. U kull każ Huwa uniku. Hekk hu. Ġifieri ma tistax tgħid, ah jiena naqbel. Hekk hu. Mal-eutanasja. Skont liema każ. Skont il-każ hu. Mhux hekk le, dan qed jgħidulna isma' qed nistennuh, ta' min nistennuh ġurnata, tnejn, tlieta, erbgħa, ħamsa, sitta, ġimgħa. Kemm domtu? Jgħajjat hekk dan, tisimgħu mill-kuratur miskin. Il-mara tiegħu hemmhekk, kellu tifla ta' six months. Qed tifhem ġifieri hemm ħafna suġġetti li ma jistax ikollok answer iva jew le, ma m'għandekx dritt li tgħid iva hekk għandu jkun jew le m'għandux ikun. Ma ħalli f'dawn il-każijiet titħalli l-bniedem l-opinjoni tiegħu x'jaħseb hu. Ehm, u ma nirrispetta l-opinjoni ta' kulħadd. Kif naħsibha jiena huwa kif naħsibha jiena, so. Qed niddiskutu. Mela, mela. U ħallina ħija ġifieri daqqa waħda tittimmaġina wkoll il-papa f'dan kollu, mela tilef il-mara, tilef it-tifel. Ħutu u ħuti l-oħrajn, jew jiena qed nara kollox, tinsiex, isir nara kollox minn fuq. Ħuti l-oħrajn xejn tiġri, kif qed iġibu ruħhom, kif qed jiddiljaw magħha l-biċċa xogħol, kif Allura mużika, mużika, mużika. Issa jien madan kollu u koll kelli, isma jena ma għafx nitkellem. Le, le, Kelli da ġej inferiority complex għada kon zaħir u koll. Kompli, kompli. Kellek inferiority complex. Iva, kont nġi bulita xej u koll għamela ċara, kux nġi bulita xkont Ngħixu jew hekk tgħix kont nagħti lura u naqbad u nebbi xi wkoll. Ma tantx ittini l-impressjoni li kont ngħixu. Imma kont niġi bullied b'mod daqsxejn deep, daqsxejn iebes. Verbalment. Verbalment, iva, fimni, ta' tfal tal-iskola, ġifieri llum il-ġurnata daw naraw nitgħanqu ma' xulxin, ġifieri laqas jiftakruh ħafna minnhom dawn l-affarijiet. Però nixtieq niġbed l-attenzjoni għat-trawma li jħalli l-bullying. it-trawma kbira li jħalli f'dak li qed jikber. Ġifieri immaġina, mhux jien, taf ġifieri, ħafna mill-familji fid-dinja għaddhom milli għaddejt jiena, taf ġifieri jiena m'iniex speċjali, imma qed ngħid immaġina bniedem li għaddej minn dak kollu u jiġi bullied fl-istess ħin. jew jiġi imwarrab, jew jiġi mhux mifhum, ma dak li jkun ma jifhimx il-ways tiegħek, allura tħossok alien. Allura l-unika mod li stajt nitfa' l-emozzjonijiet kollha kienet il-mużika. Ġifieri lanqas ħbieb as such, kellek il-band. Ma kontx inħossni komdu nitkellem dak iż-żmien, kont nibża'. Kont inħossni, fil-fatt meta kont nitfa' ċertu kummenti jew nuri b'mod Ta' kif id inħoss jien fuq ċerti suġġetti, kont diġà nħossni li all right, m'iniex ħa niffittja mal-opinjonijiet u l-ways ta' kif iħarsu lejn il-ħajja dawn in-nies, mhux għax huma ħżiena jew għax jien tajjeb, kelli mod differenti li jiena inħobb ħafna n-nies, inħobb ħafna Insir naf in-nies u nħobb ħafna ngħin u nħobb ħafna niftaħ ma' min ma' min nafda, ovvjament, għax għalija trust li tafda hija l-iktar ħaġa kbira fil-ħajja, il-kelma li jiena, Aħna ngħidu l-ġulija, ma nistax niżgħu ħafna, għax di tħalli nisa barra. Kif ngħidu għajdu? Eh, ngħidu. Il-kelma. Li żomm kentek tal-kelma. Tal-kelma. Għax dik dejjem ngħidu l-ġulija. Eh, L-ġulija. Eh, hmm. Ma nistax ngħidu għal. Persuna tal-kelma. Tal-kelma. Jekk jiena għad inkelmek u għad tiftaħ qalbek mija jew viċi versa. Ma li erba' tiegħi oħra, taf xi smajt. Bniedem darba jitlifha miegħi għajr nitsit. So, kif qed ngħidlek kont inħossni alien ħafna fil-ħajja. Sakemm imbagħad bdejt nikber bil-mod jiena mill-Isla, tinsiex imrobbi l-Isla u għaddejna wkoll minn stigma. L-Isla għaddejna wkoll minn stigma, eh, kienu konna jusin bħala tat-tieni klassi. jew tat-tielet klassi għax ħdej id-dockyard u għax qed jiġri hekk. Mentri vera ħdej. Affettwatek dik? Iva, ta' affettwawna. Fil-fatt l-ewwel award li ħadd mill-Winter Moose l-ewwel kumment tiegħi kien hekk li isma' aħna mill-Isla kollha kemm aħna. Kollha mill-Isla? Dak iż-żmien hekk konna. Il-band kien mill-Isla. U għedtilhom Kien hemm wieħed mhux mill-Isla, il-kitarrist Melvin ukoll kellu ommu missieru joqogħdu l-Isla qabel, jiġifieri wkoll kien hemm. Għattilhom aħna mill-Isla u ma għandna xejn aktar u xejn anqas minn ħadd. Aħna twilidna hemm u għexna fiċ-ċirkustanzi ta' li kien hemm. Hemm it-tajjeb u l-ħażin. It-tajjeb kien li konna nafu ħafna iktar lil xulxin, ngħiduha ħafna iktar kif inħossuha U forsi ma kenniex, dak iż-żmien jgħidu m'għandniex il-manjieri jew ma tedix li mill-Islandi, ta' x'tiżran iġi ġej f'xini għama. Anki dak il-kumment, anki eh, dak il-kumment huwa kumment ta' stigma ma tidirx mill-Isla. Eh. Għalfejn, eh, x'għandi. Ħasibni ħan iġi f'xi pal tal-caveman jew ġaġek. kull kura tas saqajn irrikorru għan tamrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar. At the very heart of Sliema, a luxurious and affordable care home like no other, The Imperial. Unique, special, just like you. The Imperial. Live life with us. Pero kienet, kienet, eh, sik ma tinsiex, kien hemm id-dokkjart ħdejna. Nies ta' qalb li jaħdmu fid-dokkjart u li taw ħajjithom għad-dokkjart, ġifieri, u U dak iż-żmien nugru funu affarijiet hekk tal-vapuri kienu jaffettwaw ħafna l-Kottenera. Jiġifieri l-ħwejjeġ tagħna aħna dejjem bit-tikek suwed, dejjem. Tonxor fejn tonxor, bit-tikek suwed. Dak iż-żmien ma kinux avvanzati bħal llum, kienu jaħdmu bil-grid blasting, illum jużaw mod ieħor u eċċetera. Però papà dejjem ħadem id-dokkjard ma' nies Nies li jħobbu x-xogħol u jidħlulu x-xogħol u min jaf kemm saru inċidenti u fl-istorja nafu l-El Farood, l-Imel Farood u dawn l-affarijiet anyway. Ehm, però l-papà, ħamma naqsef biss fuq il-papà issa, l-papà qatt ma rid jilħaq. Ma ridx responsabilità ta' nies taħtu, ma jridx ikollu x'ismu. Il-papà kellu traċedja tiegħu. Mela, il-papà kellu l-ways tiegħu. Illi domt ħafna biex fimthom sakemm kbirt, il-valuri u dawk l-affarijiet ukoll Don Phil Fintom li huwa t-tajjeb li tana. Il-Papa tana tana ħafna tajjeb, ħadem għalina ma għalinix neqsin u l-euro ma tigdibx. Ma tmurx ix-xogħol u tgħidilhom li jien sikk u mhux vera tkun sikk, il-Papa m'għandekx ċans. Mhux ma tmurx ma tiddikjarax xi ħaġa fit-taxxa jew hekk. Subgħajh dritt. Subgħajh dritt. mhux telloranti ħafna għal min ma min jgħid. Jiskarta. Jgħid ċuċati, nista' ngħid il-kelma ċuċati. Tista' tista'. Għal min jiskarta u affarijiet hekk. Allura kif padrit joħroġ ftit filgħaxijiet ma' ħbieb dejjem jitkellem ma' l-istess ħbieb u kellu l-ways tiegħu jara television kienu ħafna programmi tal-annimali u dejjem iżomm ruħu Hemmhekk dak iż-żmien, però kien dritt u strict. Però Papa kellu ways, pereżempju, jien naf iħalli l-bibien miftuħin jew ma jridx iħalli d-dawl ħafna mixgħul għal xejn jew jipprova dejjem jiffranka biex ma nofqu ma jsirx ma naħlux ħafna dawl. Il-ħela kienet iddejjqu ħafna. Kemm kontu aħwa? Sitta. Ovvjament. Mhux faċli. Illum nifhem, ma dak iż-żmien ma tifhimx. Tibda tara sħabek għalfejn hekk u jiena hekk, pereżempju, jew issa inti kont tara ta' barra. Tinsiex. O inti għalik il-ħaxix l-aħdar dejjem aħjar in-naħa l-oħra. U jien għandi saying illi hemmhekk dejjem aħdar il-ħaxix għax dejjem bix-xita. U jiena ma jdejaqni x-xita, ġifieri aħjar mhux qiegħed hemm. Fimtek. Fimtek. U allura konna ħoss kien iżomna strikt u l-affarijiet u konna nibżgħu il-papa. Kulħadd kien joqgħod pass lura, ma li li l-mama kienet taħbila ħafna, allura kont iż-żgħir u nista' ngħidu għajjew. Għax il-mamma kellha thirty eight meta kellha lili, jiġifieri u ta' qabli seba' snin qabli. Eh ġifieri inti vera ġejt bla ħsieb? Ġejt, ma konniex pjanati, la jiena u Għarsa qabli. Ma konniex pjanati, qalu ilna di, qiegħda fis-CV, ma kontx pjanat. Bi żball. Bi żball ġejt. Ehm, il-papà minn ICL hemm Għawdxi, ġifieri għandi nofs dent tiegħi Għawdxi wkoll. Ehm, meta kien żgħir, Ommu u erba' ħutu, tnejn bniet u tnejn subien, baqgħu id-dar fil-ħamsa ta' filgħodu da' fil-gwerra. Il-gwerra kienet għadha. Missieru u ħutu l-oħrajn marru l-quddiesa tal-ħamsa ta' filgħodu. Dak iż-żmien it-Taljani, bl-ajruplan, kienu jarmu l-bombi fl-għelieqi. Nisma' ħafna min jgħidu hekk, jekk forsi xi ħadd jista' jivverifika, però l-istorja dejjem hekk smajtha, ma kinux jitfgħuhom fuq il-bini t-Taljani, kienu jeħilsu minnhom u jibqgħu sejrin. Somehow, jiġifieri ma kinux bħal Ġermaniżi jaraw target u eħe. Kienu, u dan, għamlu linja u nzertat. F'dik il-linja kien hemm id-dar tal-papa tiegħi u tal-familja tiegħu. Tintlaqat id-dar, imutu l-erba' ħutu u ommu fl-inċident tal-bomba u jibqa' ħaj hu biss taħt ommu. Taħt ommu! Jiġifieri mirdumin għal dak il-ġurnati jew dak is-sigħat kollha b'ommu mejta u ħutu mejtin miegħu. U kemm kellu żmien? Il-Papa kellu missierietà seven dak iż-żmien. So tista' timmaġina it-trawma li għadda minnha da u jikber. Ġifieri dan u qiegħed fl-istorja ta' Għawdex tas-Sur Mastru jgħidulhom il-familja, qiegħed fl-istorja ta' Għawdex din. U kemm dam taħt? U damu sigħat sħaħ, għandu jkun damu ġurnata u nofs, ġifieri immaġina, da biex taqla' r-rebel kollu. tad-dar, toħroġ qed tiġi. Bil-mama mejta fuqek. Bil-mama mejta fl-istess dar u ħutek, nej bniet u tnej subin. Ehm, u minn għalija kien hemm xi ħadd ieħor li salva miegħu oħtu. Ġifieri kien hemm oħra fid-dar li salvat. Ehm, dan meta kiber, mbagħad ovvjament it-trauma kollha sakemm sabu ruhom reġgħu, missieru reġa' żżewweġ. Allura dik oħra, jien ukoll misir reġa' żżewweġ, mhux ħaġa faċli li taċċetta, però. Wara li mietet il-mama. Eżatt. X'il-mama mietet ta' 53. 53. 53. Ġifieri ftit snin wara, reġa' żżewweġ il-papa. Ma konniex kontra, ma kienx ta' waħdu. Ehm, u ma mel xejn, fis-sens, m'għandu l-ebda gilt dan li. Mhux hekk. Ehm, so, dan tela' mbagħad kien jgħix moħħtu, allura tħossok vera ehm, Dak iż-żmien ma kinitx faċli tgħix ma' oħtok, mal-familja, mbagħad kien ikollha tfal. Allura meta ntaqgħu mal-mamà iż-żewġ u żgħar. Kemm kellhom żmien? Ma kinux kbar, sa fejn naf jien eighteens, nineteens. Ma ma żewġux kbar. Sabu U sabu lil xulxin. Sabu lil xulxin. Il-mamà tinsiex kienet ġejja minn familja ta' erbatax, joqogħdu f'dar St. Ursula Street il-Belt. U l-mamma tiegħek ukoll. Mamma kienet qabżet mit-tieqa. Għax qabdet id-dar. Tliet sulari. Qabdet tliet sulari, ħabtet ma' galarija u ħabtet ma' xi arbri tad-dawl u ġiet fuq saqajha. Fil-fatt kellha kellha boltijiet f'saqajha, kellha xi biex iżommu l-għadam kif suppost. Ħadet the right decision għax kienet taqbad ovvjament. Kienet l-unika way out kienet it-tieqa. Allura qabdet mit-tieqa. U telqitha u tengod il-wires tad-dawl u xi gallerija taħt, qatgħulha, eh, qatgħulha l-waqgħa, ma baqax, allura ma ħaditix waqgħa ta' tliet sulari sħaħ. Ehm, so, dawn l-istejjer għaqdu l-mamma l papa li mbagħad iżżewġu kellhom sitt tfal. Ġifieri, il-miġja tagħna u jiena ta' ħuti ġejja, ovvjament ma kenniex l-istess ħajja jiena ħuti, ħuti tnejn kbar, eh, u ta' kif qegħdin tnejn mod. Jiena ta' 74, fid-1974, jien twilt fis-69. Oħti l-kbira żewġet u telqet, jiġifieri ma ritgħodx imkien ieħor, xorta baqgħet parti mill-familja u tagħti l-dak tagħha imma ta' xi u tibda tara l-istejjer ta' ħutek jiżvolġu. Min iġib l-għarusa d-dar, min jagħmel hekk u nisma' l-praspar li kienu jagħmlu, jirrabja l-papà u l-mamà nkwitata, meta tkun iż-żgħir mhux faċli. Hi Alex li li ħallieni dak iż-żmien, li ħalliena, kien qisu bambin u kien, jiġifieri, ma kienx, kif taqbad tgħid, kien naqa' mqareb, as in, ma tafx kif jivvinthom, ma hemmx problema jivvintha. Imma, imma innoċentament, dejjem b'qalb tajba u qatt b'malizzja u hekk. U allura tara l-istorja ta' ħutek kollha, u tgħixha. U minn hemm, ovvjament, eh, meta l-papa reġa' żżewweġ, jiena mod nagħmel ftit żmien noqgħod miegħu, però ma stajtx noqgħod hemmhekk. Ma ħadmitx il-biċċa xogħol. U għatlu pa, inti jqpaw hekk, inti qed tajjeb issa nara jiena għax issa wara qed nitkellmu kelli 19, so 18-19. U ħana nsib jiena. Mbagħad Mort għand Josette, di kienet ċajta tajba li baqgħu jajruni biha l-grupp ta' sħabi. Mort għal weekend u għamil 13 sena. Għan toħtok. Għan toħti. Mort għal weekend għan għamil weekend u għamil 13 sena. Differenti. Weekend, weekend twil. Weekend break. Iva, laqqas break. Weekend twil għamil. Eh, Saru familja, paru pal familja ma tafxek għamil Bqajt inkuntatt ma' ħuti xorta, ma' ma' Ġużett għixt magħhom, ma' Ġużett u Normin, it-tfal tagħha trabbew miegħi bil-music. Davinia u Yasmin jiġifieri kienu jisimgħu fit-Teddy Ruxpin, kien hemm Teddy Bear. Kellu kasett wara tiftħu u tagħmillu l-kasett. Aħna le, naqalgħu l-kasett konna u nitfgħu Cat Stevens, Led Zeppelin. Allura Davinia telgħet dat-Teddy Bear ikanta Stairway to Heaven u u Scorpions u Cat Stevens u tkanta magħhom. Allura telgħu jafu ħafna l-mużika għat-tfal. Tant kont intihom mużika differenti jisimgħu u nikkomponi quddiemhom u hekk li telgħu mużika li ħafna. U sirt parti mill-familja kont naħdem magħhom imbagħad tat-travel, eċċetera, u l-mużika baqgħet dejjem hemm. U in the meantime, Wintermoods. U mbagħad ovvjament Wintermoods konna ħriġna diska fin-'96 Sejra, mela, jiena fil, fl-80s, se, wara li ġejt lura mal-mamà, mħabba l-mamà, erġajt mort l-Awstralja għal sitt xhur oħra. Ok. Eh, mbagħad fil-fatt mitt ħija, ġifi, bidet il-mamà. Mbagħad f'sena u nofs wara mitt ħija. Meta ġejt lura, għadt, l-Awstralja isa, ma nafx fattha, ħajja ma, ma nerġax immur. Ma mmurx. Imbagħad il-band kien daħal kont magħhom u tlaqt. Daħal Mike Doneo for għal ftit snin u mbagħad reġgħet ġejt dħalt mal-Purple Haze jiena u konna ħriġna diski dak iż-żmien fuq radio u sejda wkoll u mbagħad erġajt irritornajt mal-Wintermoons. U bdejna bil-mod il-mod il-għajn sakemm ħriġna d-diska Sera recording l-ewwel waħda. Kienet l-ewwel waħda. Kienet l-ewwel hit li. U Sera wkoll għandha storja. Sera kienet kuġina tat-tfajla li kont noħroġ magħha dak iż-żmien. Li tajruhom fuq zebra crossing ġewwa l-Kanada. Issa dawk ifqalqu ma nafx kemm-il sena, ġifieri qed ngħidu li qed ngħid xi ninety five dan jew ninety four, ġifieri għoxrin sena. U kienu laqtuhom fuq il-zebra crossing u tajruhom u qatluhom it-tnejn. Kien hemm pulizija qed jiġri wara xi ħadd li għamel xi ħaġa ħażina, però ma kienx bis-sirena. Allura dawn ma semgħu xejn ġej, qasmu u mietu. U kont niftakar kien hemm il-kliem fuq is-santa tagħha dawwartu u ktibt id-diska għaliha. U rrekordjajniha parti mill-album u s-suċċess li għamlet ma konna qed nistennewh qatt, kulħadd jitlobha did-diska. U kienet l-ewwel move. L-album ma kienx xi ħaġa ta' barra minn hawn, imma dak iż-żmien li kellna fina ħriġnieh. Imbagħad bil-mod il-mod bdejna nsibu ruħna fi stil illi kulħadd jitfa' minn fejn ġej mużikalment u bdejna noħorġu songs ħafna iktar kummerċjali imma fl-istess ħin nibqgħu leali lejn il Your origins tagħna. Eżatt, eżatt, eżatt. U minn hemm ħriġna l-album Morning Gale u mbagħad fit-2000 u minn hemm lem wara Everyday Song u Jamaica u Ride u hekk. Tlajna step illi Intkom fil-fatt ħatalqu

ħabib ħafna tal-band, ma kienx għax fit-2006 telaq minn mal-band, imma kien xorta qisu baqa' magħna u konna qed nippjanaw li nagħmlu xi ħaġa, imma sfortunatament ħalliena fi ftit żmien, jiġifieri f'sitt xhur telaq u kienet loss oħra għall-band li ġabitni iktar il-mument li, Kull ma għandna huwa issa, il-saying that all we have is now, għix il-mument, jibda jagħmel ħafna iktar sens, eh, maż-żmien, meta titlef. Meta tibda. Titlef il-ħuk, titlef il-talbent, tara sħabek, iktar jibda jfakkrek li tgħix il-mument. Ehm, jien għandi mod li ngħidha, tgħix il-mument ġifieri li fl-istess ħin Ta' warajk huwa ta' warajk. Tagħmel x'tagħmel mhu ħa tbiddlu qatt, allura l-uniku mod huwa 'l quddiem, only way is forward. M'hemmx, anke dak il-mument, sakemm tgħidha għadda. Allura inti trid tippjana li dak li tista' tikkontrolla quddiemek, li tista' tikkontrolla qiegħed quddiemek. Jekk, jekk dan huwa gap ta' ħin, ħa jgħaddi. Issa jekk tgħaddih, tiġri, tad-dieħ titkaxkar, tad-dieħ timxi jew tad-dieħ tirrolja, xorta ħa jgħaddi, u ħa tasal hawn u tħares lura tgħid, Jien għall-fatt li tkaxkart mal-art biddilt xi ħaġa? Jekk tkaxkart u biddilt xi ħaġa, sewwa minn tkaxkart. Jekk inti żammejt ħajtek milli tkun serena, mhux bilfors fil-massimu għax Ħadd m'huwa robot, tkun qed tħoss. Imma x'biddilt billi kont daqshekk 'l isfel fuq xi ħaġa li ma kellekx kontroll fuqha? Biddilt il-ħajja tiegħek li ma kinitx serena jew ħafna inqas serena milli suppost tkun u ta' madwarek. Għax jekk m'intix tajjeb inti qas ta' madwarek m'huma aħjar. Għalhekk nemmen ħafna jiena li għandna ngħinu ħafna lis-soċjetà. Anki bis-songs tiegħi nikteb ħafna affarijiet reali, jiena ma nikteb xejn fiction, u għalhekk in-nies jirrelataw ħafna magħhom. Tinsiex, ma' Winter Moods għamilna l-ikbar ġiex kunċerti li saru Malta minn artist band wieħed, waħdu. Waħdu, mingħajr guests u mingħajr waħdek jiġu 8,000 il-Waterfront u 10,000 fuq il-Fosos. li huwa l-peak il-peak tal-mużika tiegħi, meta ġew għaxart elef ruħ għalik biss biex jisimgħu l-mużika tiegħek biss u jkantaw id-diski tiegħek biss hija xi ħaġa. Inti inti aħna tkellimna inti ħa ngħidha bl-Ingliż kollox li tikteb from the heart jiena Ili nsegwikom ovvjament għal żmien twil u ma naħsibx li kien hemm xi kanzunetta li ħriġtu u għad għax tinħass, tinħass il-qalb fil-lirika, fil-mużika, anki kif tkantha. Emozzjonalment għax inkun qed ngħixha. Anki kif tkantha. Inkun qed ngħixha. Lil hinn mill-gosti Għax mhux kulħadd iħobb dik it-tip ta' mużika. Daqs kemm hawn min iħobbu Winter Moose u l-mużika, hemm min middejqu l-mużika. Però l-messaġġ huwa huwa reali ħafna, huwa affarijiet li għext jien u għexu ħuti u għexu sħabi. Marigold. Marigold hija l-mamà, ġifieri ħarġet straight, kien hemm ħafna mid-diski li jirreferu għall-mamà. Ma ħafna nies jaħsbuhom li huma love songs, li huma songs ta' mħabba lejn xi ħadd f'imħabba ta' relazzjoni, mentri mhumiex. U hemm ħafna mhux fil-linji, imma bejniethom, in between the lines ngħidu, li hemmhekk kont noħroġ l-espressjoni tiegħi li nqasad inkanta. Mhux kulħadd ħa jifhem fuq hiex, għax hemm ċertu affarijiet li mhux kulħadd jifhimhom. Kulħadd għandu anġli u dimoni ngħidilhom jien, angels and demons. Kulħadd għandu dak l-istruggle jew fih ta' xi ħaġa, ħaj aħna ma ngħidux kulħadd għax min jien biex ngħid kulħadd, imma l-maġġoranza tan-nies għandhom toqol li ġej minn minn tfulithom, li ġej mit-trobbija tagħhom, li ġej sakemm kibru, li ġej. Esperjenzi. Esperjenzi minn sħabhom u affarijiet li jafu jħallu toqol. U affarijiet oħra li diffiċli tispjegahom. Li jkunu ġo fik u tgħid isma' Dawn se jifhmuni. Il-maġġoranza ta' nisa ma jistgħu mhux se jifhmuni. Allura huwa tajjeb li titkellem u tiftaħ ma' xi ħadd li tafda u xi ħadd li għall-inqas jisimgħek. Jifhmekx minn għaxra jistgħu jifhmuk ħamsa, ma l-inqas jisimgħek u ma jiġġaġġjakx. Jiena nixtieq. Ma jiġġudikakx. Nixtieq insemmi wkoll li inti għenitek ħafna t-terapija. Eħe, jiena meta kelli bżonn immur. Nixtieq insemmiha għax jiena nħoss li. Kont b'saħħti biżżejjed. Għad hawn stigma. Le, kont b'saħħ, ma ngħidx kont weak u mort għat-terapija, ngħid kont b'saħħti biżżejjed illi ngħid jien għandi bżonn l-għajnuna. Bħal jiena, jekk sirt idejja, mhux se nirranġa jien, irid immur għall-għajnuna. Persuntna, moħħna, l-qalb tagħna, l-emozzjonijiet tagħna huma parti minna. Kultant Il-maġġoranza tan-nies se jkollhom fażi, se jkollhom inċident, se jkollhom xi ħaġa li ġara. Il-maġġoranza għaddejna minnha din. Issa kif għadt, jew ħa tintefa' lura u toqgħod ehm, titħassa lilek innifsek, jew kellha ħa mor bar tgħid għandi bżonn l-għajnuna. U l-isbaħ ħaġa fid-dinja huma li jisimgħu nies u jifmuk u tinduna li f'daqqa waħda tgħid mhux waħdi fid-dinja hekk jiena għax Ħafna jaħsbu li waħedhom fid-dinja hekk. Iva. U kif konna qed ngħidu qabel, qabel, mela inti tgħix ġewwa l-Isla, il-komunità tiegħek, sħabek, żgħar, komunità żgħira. L-affarijiet li għandek fik inqas se ssib ma' min se tixxerja għax kulħadd jaf lil kulħadd, tibża' iktar u tkun żgħir, tinsiex ukoll. Però Kienet miżmuma ġo, allura hemm mod li qed tibża' tgħidha għax hija żgħar. Fl-istess ħin, jekk tgħidha mhux ħadd jinxtered mad-dinja. Illum ikbar il-biċċa xogħol. Hemm ħafna iktar minn fejn titgħallem, hemm ħafna iktar ma' min tixxerja, imma fl-istess ħin tant hija kbira l-media li hemm iktar fejn ħa toħroġ. Allura inti jkollok dik il-biża' ta' min ħa jiġġudikak, ta' min se jidħaq bik, Ta' min se jaħseb ma jafdakx iktar, ta' min, dawn l-affarijiet kollha jżommu n-nies li jaħsbu li ta' madwarhom huma kollha hekk. Qed ngħidilkom minn hawn illi jekk tmur għall-għajnuna, fil-ħafna, fil-maġġoranza tagħha, għax jaf wieħed ma jaqbilx għand min mar u mbagħad imur għand xi ħadd ieħor u taħdem. Eżatt, eżatt, da bħal meta tmur għand tabib ma jogħġbokx wieħed tmur għand l-ieħor. Ekku, Però l-ewwel step huwa li tmur u titkellem. Ibda ma' sħabek, ma' xi ħadd li tafda. M'għandek ħadd li tafda ħadd ħadd? Jista' jkun, però fil-maġġoranza ma jkunx hekk. U probabbli ħa tisma' lilhom ukoll. Kulħadd għandu toqol xi jġorr. Issa immaġina inti jekk inti għandek toqol ta' għaxar kilos, jekk tisimgħu ma' xi ħadd u tlieta kilos minnhom se jitilqu u dina qed iġġorru miegħek se jkun inqas. Mhux hekk. Jekk din ma' min qed titkellem se jgħallmek kif taqsamhom fuq ġiex spallejn, diġà se jiġi inqas u se timxi bihom aħjar. Jekk inti Ma' min tmur professjonali mhux talli hekk talli is saying hija li jekk qed jgħidlek dan tqil wisq mela ttrenja u sir iktar b'saħħtek biex tagħmel paċ tqil daqs kemm hu. Awtomatikalment jekk inti iktar b'saħħtek it-toqol hu anqas. U xi kultant it-toqol inkun ikun l-anqas Kif naqbad not real. O żgur, ikun xi ħaġa li għaddejt. Ikunu ħsibijiet tiegħek li qed itaqluk li meta tmur u titkellem ma' xi ħadd u jtik terapija qed jgħallmek li le ta, neħħi t-toqol. Eżatt, dat-toqol tista' tixxerjah jew jew hekk kif tgħix bih. Għax inti li titlef lil xi ħadd, qatt ma ħa tinsa li titlef lil xi ħadd, jiġifieri jien ma nista' ngħid lil ħadd isma' dak il-passat għadda u nsieh. Mhux qed ngħidu hekk, qed ngħidu titgħallem tgħix bih. Pereżempju jiena sibt way li inħoss li f'dak li nagħmel nonorhom. illi dawn, il-min tlifna, ma jridunix ħażin, ma jridunix dawn, ma jridunix ħajjitna tkun ħażina minħabba t-telfa tagħhom, iriduna fl-aħjar tagħna, dejjem iriduna f'ħajjitna, fil-maġġoranza, u dejjem iriduna minn fejn qegħdin. Allura jiena nagħmel minn kollox biex nonorhom. Jekk nagħmel xi ħaġa tajba, jekk jiena qed ngħin lilek, jew ngħid tisma', ara jiena qed nagħmel din ħaġa tajba fismek, nonor għalik. Inħossom miegħi f'ħafna drabi fil-mużika fejn immur fejn nagħmel iktar minn hekk tista' tagħmel le. Ma tistax tagħmel iktar minn hekk, iżżommhom ġo fik u tonorhom b'dak li tagħmel. Issa n-nies ta' madwarek aħna qegħdin f'soċjetà kif kont qed ngħid l-ewwel. Mela jimpurtana li s-soċjetà li qegħdin fiha tkun serena. Jekk is-soċjetà li qegħdin fiha aħna mhix serena, aħna ħa nbatu biex inkunu sereni, għax kieku l-fejħa ddur, se ssib il-komunità mhux serena. Mela x'irridu nagħmlu? Nagħmlu minn kollox biex noħorġu l-aħjar fil-bniedem. Kulħadd għandu xi ħaġa speċjali u xi ħaġa tajba, kulħadd. Anki jekk bniedem hawn min iħares lejhom jien naf injorant, jew ma jafx jitkellem, ma jaf jagħmel affarijiet oħra li jien lanqas noħolom li nagħmilhom. Ejja toħroġ tajjeb ma' ta' madwarek, oħroġ it-tajjeb tagħhom. Għaliex għandek taħdem biex biex iżommu l-isfel il-persuna ta' ħdejk? Ma taħdimx, għax dak huwa parti mis-soċjetà madwarek. Żommu fuqek ifisser li ma taħdimx biex inti tkun aħjar, le. Aħdem biex inti tkun fl-aħjar tiegħek, imma tagħmilhiex akkost illi tkisser lil ħaddieħor on the way. Żomm lil ħaddieħor, iftaħ ma' xulxin. Għinu 'l xulxin, jekk ta' madwarek qegħdin sereni inti wkoll seren. Aħna fil-fatt tkellimna ħafna jiena u int fuq kif qisna qed infallu lis-soċjetà tagħna wkoll, kif qed titkellem int. Il mela, hemm żewġ naħat, mela li ngħidu s-soċjetà qed tfalli kompletament, ma nistgħux ngħidu. Imma il-med, jiena naħseb li, opinjoni tiegħi, Il-bniedem, kif inhu magħmul, mhijiex attrezzat għal dil-media kollha li. Nirċievu kuljum. Baraxx kuljum ġo moħħna u qed taffettwa il, il-mod ta' kif qed ngħixu aħna u l-mod ta' kif inħossuna. Mela, mhux biżżejjed għandek id-dar illi b'xi mod jew ieħor bilfors se jkollok problemi, Jekk hawn xi ħadd li m'għandu problemi qatt fid-dinja qed jgħid xi ħaġa mhux sew, bilfors. Problemi se jkun hemm dejjem, dejjem, dejjem, dejjem għall-aħjar. U noqgħod attenti x'ngħidu lill-persuna għax mhux kien qed jidħaq. O kull min qiegħed x'ismu kollox sew, dan huwa wiċċ. Il-bniedem huwa oċean. U billi ddaħħal saqajk fl-ilma ma jfissirx li taf l-oċean, l-oċean huwa ħafna ikbar. Mela l-bniedem Trattah sew għax ma tafx x'hemm warah. Kelma ukoll tista' tkissru biha. Jekk għandek argument, agħmlu argument diċenti, m'hemmx għalfejn tidħol personali. Bniedem qiegħed on qed jipprova jsib l-għajnuna fit-tarf. Kelma tkissru, tagħmlu titfgħu erba' passi oħra lura. U x'se jiġri? Mbagħad tisma' dak għamel hekk, dik għamlet hekk. U mbagħad tgħid, Jaħasra, too late! Jaħasra! Qed infallu s-soċjetà fil-mod li kif bdejt ngħid qabel issa l-media kibret ħafna u qed titfa' ħafna l-attenzjoni 'l bogħod mill-kuntatt veru u l-kuntatt sar iktar virtwali u dal-virtwali qed isir qisu iktar importanti mill-kuntatt personali. Is-soċjetà, il-domestika, il-vjolenza domestika, pereżempju, Waħda li ndommu l-edukazzjoni u l-edukazzjoni mhux titfa' post fuq Facebook jew l-media biss, trid tmur fl-għeruq tas-soċjetà. Fl-iskejjel irridu irridu nihhajlajtjaw, tixgħal bozza meta dat-tifel qed iġib ruħu mod, meta dit-tifla qed iġib ruħu mod. Għandna nkunu nafu. Għalfejn qed tagħmel hekk? Għaliex? Mhux biex Mhux biex nagħtu punishment minn fejn ġejja, ħabba ħutu jew ommu jew missieru, biex nedukaw iktar. Il-possessjoni m'għandhiex tkun, l-etika trid tkun l-ewwel ħaġa li titgħallem fl-iskejjel. Trid tkun tgħallem li inti ħadd mhu tiegħek u inti m'inti ta' ħadd bħala relazzjoni. Li ma tkunx egoist, li tgħin fejn tista' lil kulħadd u li mara mhijiex oġġett tiegħek u viċi versa anki raġel, taf ġifieri għax intom allura meta mara tmur tfittex l-għajnuna l-affarijiet qed jirranġaw, irridu ngħatu, ġifieri mixjin bil-mod imma għandna bżonn iżjed. Mhux Malta, ta' fid-dinja kollha, ejja ma ngħidux għax Malta hekk, fid-dinja kollha ssir din. Min imur, mara jew raġel, jekk ħadd tmur tirrapporta u jekk trid l-għajnuna, għandha ssib l-għajnuna. Inutli tmur hemmhekk issa u ħajjitha tiġi agħar. Jiġifieri kważi kważi tad-dahq li tiġi aħjar naqra daqqa ġo wiċċi fil-ġimgħa milli jien nispiċċa ġo xi mkien illi m'għandix futur, ma nistax nara t-tfal, għandi problemi. Jiġifieri irid ikollna qafas sħiħ li jekk xi ħadd wasal s'hemm, irridu Irridu nkunu hemm all the way u nipproteġuh all the way. Il-vjolenza domestika mhix faċli għax tinsiex inti qegħdin ġo dar. Inti ma jistax ikollok xi ħadd ma' familja jgħix magħhom biex jgħix kollox sew, qatt ma ħa ssir dik. Jiġifieri ejja nirrikonoxxu li hija Problema kbira ħafna, monstru kbir, għax inti hija vjolenza domestika hija ġod-dar, ma tistax tkun magħhom ħin kollu. Però jekk intellgħu ġenerazzjoni u mhux ikollna dinja aħjar għall-ġenerazzjoni li jmiss, le, nagħmlu ġenerazzjoni tajba biex ikollna dinja aħjar, bil-kontra, irid ikollna ġenerazzjonijiet biex id-dinja tkun aħjar. u nibdew ngħallmu illi 'il bogħod mill-vjolenza. L-etika mindu jkunu fl-iskejjel, isma', inti din hija l-etika, dan huwa r-rispett lejn ta' ħdejk, dan huwa r-rispett f'relazzjoni, u kulħadd għandu l-karattru tiegħu u l-familja tiegħu, jiġifieri u l-affarijiet irridu narawhom fil mill-bidu tar-relazzjoni, għax kultant ukoll Ikun hemm min jinbidel, imma jkun hemm min fil-bidu qed jurik. Jew qed tawrik. Red flags u ngħidulhom bl-Ingliż. Red flags. Ma jfissirx li da narmuh. Le. Ara kif tagħmel biex ngħinuh lilu, imma jekk m'intix kompatibbli, m'intix kompatibbli fil-bidu. Tħallihiex il-ħaġa tiggrava u tibqa' tiggrava x'ismu, il, l-istep trid toħodha kemm jista' jkun kmieni. Imma jekk wasalt sew xorta għandek dritt li tieħu l-istep. Però jrid ikollok qafas li fejn tirfed saqajk jilqgħuk all the way u jgħodduk all the way. Mhux tispiċċa xorta no man's land. Mhijiex faċli mkien fid-dinja, Melanie, ġifieri rridu nirrikonoxxuha di, mhux ngħidu għax l-awtoritajiet jew x'ismu. Dejjem tista' tagħmel iktar, kulħadd jista' jagħmel iktar. Mhux l-awtoritajiet biss, is-soċjetà wkoll. Jiġifieri jiena nemmen ħafna fil- fis-serennità tas-soċjetà, biex inti tgħix seren, is-soċjetà ta' madwarek trid tkun serena wkoll. Qed jgħiduli li għadda l-ħin, imma jien għandi xi żewġ domandi oħra biex insaqsik. Diġà? Iva. Aħna fimni. Għax għatli li ħanalqu. Sa nkompli xi ftit qabel ma nagħla għax jiena naf ukoll m'għandu mm. m'għandux jaqsam ma li kont qed ngħid imma waqt il-COVID sentejn ilu inti. Għaddejt minn l-ewwel nett kif beda l-Covid tlift ħafna. Sibna ħin flimkien. L-ewwel id-dar sibna ħin flimkien kienet xi ħaġa anki nies ma tafx xi ħaġa u ejja naraw il-video hekk l-ewwel tliet xhur. Bad taf ovvjament bdiet tiġi kera biċċa xogħol. Kulħadd beda jgħid ta' kif inhu. Wara xi tmien xhur jew disa' xhur tal-Covid, aħna konna noqogħdu attenti ħafna ħafna, l-istess bubble tnejn min-nies, hija qabidni l-Covid. Ma nafx kif u kome ma tajta lil ħadd, ġifieri kull mkien madwar għamel it-test ma ħalla xejn. U l-ewwel jumej qatt u hija fimni laqgħet qaħqieħa u hekk. Ir-raba' u l-ħames jum inkredibbli, ġifieri. Hallucinations, illużjonijiet. Brain fog, ma nafx jgħidulu, doħħan tal-moħħ. Għedtli li rajt il-mamma, il-papà. Il-papà ħdejja fuq għax jien għamilt ħmistax f'kamra sodda waħdi ovvjament. Noqgħod attent li ma toħodhiex il-mara u ma tgħaddihiex il-familja li għandha ġenituri tagħha vulnerabbli, toqgħod attent. Ridt nibbotta l-ħajt ta' quddiemi, darba minnhom ridt nitfa' t-television mit-tieqa. Bdejt nara, nipprova nara films u affarijiet hekk li mhux qed jagħmlu sens li mingħalija qed nara xi ħaġa u mingħajr qed naħseb xi ħaġa oħra. Bdejt nikol it-toothpaste at a point. Inkredibbli, eh? Din ma. Tiekol it-toothpaste? Bdejt niekol it-toothpaste. Immur fil-bathroom u niekol, kelli togħma qisu qisu ta' ħadid, togħma ħażina fl-ewwel erbat ijiem. Kont immur u niekol it-toothpaste. Meta ġej f'tiegħi bqajt il-mara tiegħi tgħidli tersaqx lejn ix-xkaffa, mmur nitfa' t-toothpaste fil. Baqgħet xi ħaġa li hi diffiċli tant tispjegata, ħafna nies ma jemmnukx. Jiġifieri min qal li kienet influwenza normali ma kienx jaf x'qed jgħid. Ġifieri jiena għaddejt minnha u nista' ngħid illi u għamilt ħmistax, però l-aħħar sebat ijiem ftit qaħqieħa u ġeġ tiegħi għedt ejja, l-affarijiet bdew ġejjin. Għadu jibda jewġgħok sidrek, tibda tħoss affarijiet li ma ħassejtx qabel, l-għadam jewġgħok u hekk imma bdejt niġi f'tiegħi. Mort nagħmel it-test u ġejt negative u għad u daf ftit qabel tinsiex għamilt kunċert fuq fuq il-terrace tiegħi, Seventy thousand people daħlu fih u nippruvaw inżommu n-nies u nagħmel id-diski u nkanta. Mort, ħriġt, kif ġejt lura mort ħdejha nitkellem mal-mara. By the way, il-mara tiegħi importanti ngħidu li kienet parti importanti f'ħajti mill-grupp, kienet il-manager ta' grupp. Kienet ħabiba tiegħi u manager ta' grupp qabel kienet il-mara tiegħi, jiġifieri u għanitni kien f'ħajti u l-grupp, jiġifieri l-band. Biha ħadd iħsib il-marketing tiegħu hekk u tellgħatna għoxrin tarġa 'l fuq. So nsellmulha minn hawnhekk. E ma bdejtx nitkellem u no kelma toħroġ le. Daqqa waħda ġejt hekk, irrid inkellmek. Bla leħen kompletament. Ħassan tisma'. Qed jien qed nipprepara biex nerġa' nibda ndoqq u hekk u ġej f'tiegħi bla leħen. Immur għand it-tabib, iċċekkjani, le, kordi all right. Qed nitkellem hekk, eh! Biex nagħmlu bil-ħoss ngħidu all right imma ma nafux. Tieha naqra ċans. Ġimgħa, ġimgħatejn, xahar, nerġa' mort it-tabib. Ħaneqb hekk. Ehm, ħa nippruvaw steroids u hekk. U nibdejna noħlu l-isteroids. Għamin diġa gravi li ma tistax titkellem imma inti. Jien tista' timmaġina. Int. Ħa niġġennen, eh, aħja qata li saqajja, bdiet ngħidu qata li saqajja wara xa tagħmel u tini leħni għax ħa niġġennen. Ma u għamilt tliet xhur, eh, nkarkar. Ġifieri l-ewwel xahar u nofs, l-ewwel xahar u nofs gravi, xejn. Bad daqqa jiġi ftit, imur noħroġ nitkellem ftit ma' nies, U jerġa' jitlaq. U t-tabib qalli ma nistax intik garanzija li ħa jiġi lura darba minnhom u dik devastanti, eh. Fejn mort f'rasi. Trawma kerha ħafna. By the way, f'dak iż-żmien ta' meta mietet il-mamà u meta jiena mort l-għajnuna, kelli ħsibijiet koroh ukoll. U għalhekk, xi nsejt ngħidha l-ewwel, għalhekk mort għand l-għajnuna, mort għall-għajnuna, ġifieri kont fil-qiegħ nett, fil-qiegħ nett, ġifieri nifhem xi tfisser fil-qiegħ nett, imma hemmhekk once li tibbounce għal fuq, ma terġax tmur f'dak il-qiegħ. Tista' jkun naqra down jew jkollok ftit da, però ma terġax tmur hemmhekk. Allura, please, intom min intom, jekk tħossukomx waħedkom, hemm min jifhmek, morru għall-għajnuna, importanti għax jibdlulkom ħajjitkom. Jekk mhux waħda jew wieħed l-ieħor jibdulkom ħajjitkom. Anyway, ehm, għax importanti li ngħidha li għaddejt minna wkoll. Għaddejta minna wkoll, nafx iva, ġifieri. Tkun iva. tħossok waħdek li ħadd ma jista' jifmek fil-qiegħ li biex titla' tarġa taħsibha. Ehm, li tmur għal-għajnuna hija saħħa, mhux weakness. It's strength, mhux debbolizza, mhux hija saħħa. Naħseb. Però ġiet lura leħnek, ġie lura. Leħni ġie lura mbagħad qatt ma kien qatt ma ġie eżatt kif kien, onestament, ġifieri m'għadniex nista' nippuxja daqs li kont, irid noqgħod attent kif tuża, trid tħaddem rasek, però ġifieri nirrikordjajt is-song il-ġdida li vera. Fil-fatt jiena xtaqt nagħlaq biha li nistieden lil kulħadd Jew immur fuq il-Facebook page tiegħek, hemm isib hemmhekk, li ma tistax tiddiskrivi lil Ivan Grech iktar b'mod perfett, let's get high on love. Jekk hemm xi ħaġa li rridu nkunu high fuqha hija l-imħabba. Fil-formi kollha tagħha, fil-forom kollha tagħha. L-imħabba mhijiex biss relazzjoni, hemm ħafna mod ta' mħabba, l-ħbieb, il-familja, anki nies li ma tafx. Għandek tagħmel minn kollox li tħobb. Però jiena u inti, Melanie, ovvjament, aħna l-inqas nies perfetti fid-dinja. Tada li qed ngħidu mhux għax aħna. 100%. Jien l-inqas perfett fid-dinja li qed ngħid nipprova da li qed ngħid lilkom ukoll ngħidu lili kultant Ivan tinsiex xtejt għamilha fuqek. Jiena minn hawn għandna naqra fwieħa Antonio Banderas The Icon, tajjeb, grazzi lil Taxbix Perfumery, dik għalik. Thank you, ħafna, ħafna. Jina najdlek, Ivan, konna nafu li ħandumu aħna fil-fat. Irridu namlu jħor. Ux vera, sa namlu, issa namlu partu. Partu. Pero jiminaw. Dak li jmiss, grazzi. Grazzi ħafna, ħafna tal-li ġejt fuq kellimni. Grazzi u jina qabel nala nishtiq nirringrazzi l-sponsors personali, l-Garrick Hair Stylist bil-prodotti Kotril, l-Jennifer, the makeup artist, l-Lipsi għall-ilbis tijaj, l-Intercom, Lil Luxona Sasset u naħseb ma nsejt il ħadd. Grazzi. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Min Iżo, Amrita Footcare and Wellness Centre, Lourdes Opticians, The Imperial Sliema, Banderas, the icon for hair,